זייט באגריסט, וואס העט זיך? איר הערט דאך פראסטע אידיש, און היינט איז פראסטע אידיש א משפחה געשעפט.

ווען איך האב אנגעהויבן דעם פאדקעסט האב איך געוואלט אז אלץ זאל זיין זייער קלאר און לייכט צו פארשטייען, און ווייל אנהייבערס לערנען זיך אפט ווי צו רעדן וועגן מענטשן, ווי הייסטו, וואו וואוינסטו, און אזוי ווייטער, האב איך גערעד אסאך וועגן מענטשן, מענטשן פון דער משפחה, מענטשן פון דער אידישע קולטור, און אביסל וועגן מיינע פריינד. מיט דער צייט איז דער פאדקעסט געווארן אביסל שווערע און איך און די געסט רעדן וועגן כלערליי טעמעס, אבער איך האף אז ס'איז נאך אלץ קלאר און נישט צו שווער צו פארשטייען. וואס מיינט איהר? שיקט מיר אן אנזאג אדער שרייבט אן א קאמענטאר. אבער נו, היינט וויל איך סיי ווי רעדן וועגן א טייערע חבר'טער. אבער פארדעם לאמיר הערן פון דער מאמען.

מיר זענען אנגעקומען אין אפריל נײַנצן איין און פֿופֿציק, איך בין געווען פינף יאר אלט און באלד אריין אין שול אין וואס מען האט דעמאלט גערופן באב'ס קלאס, אבער מיר זענען נישט געווען קיין עופה'לעך. קיין ווארט ענגליש האב איך נישט געקענט, כ'האב יא געקענט דייטש, פויליש, אידיש און העברעיש, אבער די אלע שפראכן האבן נישט געהאלפן, איך האב פארשטאנען גארנישט. מיין ערשטע טאג אין שול האט די מאמע מיר ספעציעל שיין אנגעטון אין מיינע בעסטע קליידער, א וואלען געשטריקט קליידל, א גרויס ראזע קאקארדע אין די האר, לאנגע וואלענע שקארפעטקעס און גלאנצענדיגע שיכלעך. ווען ס'האט מיר אפגענומען ביים סוף פונעם טאג האב איך געוויינט און געוואלדעוועט כ'וועל נישט מער גיין אין שול ביז דו קויפטס מיר א בלוי און ווייס געקראטעוועטע קליידל און שווארץ שול שיך אזוי ווי אלע אנדערע קינדער טראגן. און נישט קיין ראזעווע ברויט און אינגע קעז, נאר ווייס ברויט און געל קעז אזוי ווי אלע אנדערע קינדער עסן. דאס איז נישט געווען די ערשטע און אוודאי נישט געווען די לעצטע מאל ווען איך האב אזוי גע'טענה'ט, איך וויל דאס וואס אנדערע האבן, און אויך נישט דאס לעצטע מאל וואס די מאמע האט מיר געענטפערט. ניין, דאס קען מען זיך נישט ערלויבן. דו דארפסט עס נישט. אוי, איך געדענק שוין נישט וויפיל מאל מיר האבן געהאט פונקט די זעלבע שמועס דורך מיינע קינדער און צענערלינג יארן. עס איז געווען אזוי שווער נישט צו פארשטיין, כ'בין געזעסן שטום און אומעטיג, כ'געדענק אינגאנצן נישט ווי אזוי, אפשר איז עס געווען מיט א חודש אדער זעקס וואכן שפעטער, אבער כ'האב שוין יא געקענט כמעט אלץ פארשטיין.

נו, ווי אזוי האט א לערער געמיינט אז איך וואלט יא עפעס געקענט פארשטיין ווען איך בין נארוואס אנגעקומען אין לאנד? די מאמע איז געווען שטארק דערשראקן, אבער אויף קיין שום אופן האט זי עס עפעס געגעבן צו פארשטיין, די לערער וועט איר רענאטע גיין אין קיין ספעציעל שול. ביסלעכווייז איז עס מיר געווארן בעסער און איך האב אנגעהויבן צו פארשטיין און ליב האבן גיין אין שול. פאר מיינע עלטערן איז עס געווען גאר שווערער לייכט צו געפינען ארבעט, דער טאטע אין א שטריק פאבריק, די מאמע ווי א פינישער פאר אנצוגן. קיין סאך ענגליש האט מען נישט ביי דער ארבעט גערעדט. אלע זענען געווען אידישע אימיגראנטן. פאר טאטע מאמע האט עס געדויערט לאנגע יארן ביז זיי האבן גערעדט און געלערנט ענגליש, און שרייבן האבן זיי קיינמאל נישט גוט געקענט.
מיין חבר'טע אני איז שעפעריש און פעהיג אויף אלץ. זי האט זייער ליב צו שאפן מיט די הענט. זי האלט אז שעפען איז א ראדיקאלער אקט. פון קינדווייז אן האט אני געהאט א חלום, זי האט געוואלט בויען איר אייגענע שטוב. צו דרײַ און דרײַסיק יאר איז אני מיט איר ווייב דזשענעוויוו און צוויי קליינער קינדער אוועק פון איר היים אין סידני. א נייער ווענטורע. זיי זענען אנגעקומען אין דארף ווייט אוועק פון א גרויסע שטאט און האבן קיינעם נישט געקענט. האבן זיי געקויפט אן ערד חלק און אנגעהויבן בויען א קליינע שטוב. דער געדאנק איז געווען צו לערנען זיך בויען ביים בויען עפעס קליין, אן איין צימערדיגע שטוב. ס'איז נישט געווען קיין עלעקטריע אדער קראן וואסער, אלץ האט מען געדארפט צוגרייטן. אין די ערשטע פאר יארן האבן זיי פארזעצט ביימער, געהאדעוועט קינדער און הינער, און געארבעט אין שטעטל אויך. און ווי אלעמאל האט אני גענעהט און געהעקלט. און דערמיט ס'האט זיך איר געמאכט א ברוסט ראק. אני האט געדארפט א צווייעקער מאסטעקטאמיער און כעמאטעראפיער. ווען זיי האבן שוין געוואוינט פינף יאר אינעם קליינעם הויז, האבן עני און דזשענעוויוו אנגעהויבן בויען א גרעסערע הויז. זיי האבן פארבעטן פֿינף און צוואַנציק מענטשן אויף א סוף וואך. מענטשן זענען געקומען העלפן אויפהייבן די ווענט. נאכדעם האט עס געדויערט צען חדשים ארבעט אויסצוענדיגן דעם הויז מיט פענסטער און טירן, א קיך און נאך. און דאס הויז איז פרעכטיג שיין, טאקע א קונסט ווערק, פילפארביג געמאכט מיט די הענט. דאס הויז איז אויך פול מיט קונסט פון חברים און דאס וואס אני האט אליין געמאכט. אין די לעצטע פאר יארן האט זי אנגעהויבן צו שאפן טעפעכער פון וואל, וואס מען רופט אויף ענגליש טאפטינג. די טעפיכער זענען אויסערגעווענליך שיין. זי מאכט זיי סיי פאר חברים סיי צו פארקויפן. איך האב שוין אפאר ביי מיר אינדערהיים וואס אני האט אונז געגעבן מתנות. אני איז טאקע א ברייטהארציגער און האט זעהר ליב צו שאפן מתנות. דאָס איז בלויז אַ פּאָר ווערטער וועגן ענין. איך קען זי נישט אָפּשאַצן ווי געהעריק. עני איז איינער אויף דער וועלט, אַזוי איבערגעגעבן, פול מיט ליבשאַפט און שעפערישקייט אָן אַ סוף. אַ געטרייַ חברטער, אויפן אמת, אַן אוצר. אז איר ווילט זען בילדער פון די טעפיכער אדער דעם הויז וואס עני האט געבויט, גיט א קוק אינעם טראנסקריפט. און עס זענען דארטן אויכעט אפאר זיסע בילדער פון דער מאמען ווען זי איז אנגעקומען אין אויסטראליע. א דאנק פארן זיך צוהערן! ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און רעדט אידיש!